Danki señor presidente, Mister President, señor Duran awor aki. Den e cuadro aki cu nos ta papia riba un topico sumamente importante. Bo ta mira cu e seguridad social di nos pais ta un cos cu nos mester hiba conversacion mucho mas continuo riba dje, anto riba e realidad cu ta pasando. Dios ora mi tende un colega. Papia di the boat in sinking mi ta kere the boat sank long time ago anto ku awor bo realisa ta un problema hopi serio nos tin paso ships don't sink because of the water around them ships sink because of the water that gets in them dus asina tantu a sosode ku hende no a pone atenshon na dje anto awor cu ta poniendo atencion real riba e seguridad social di e pais aki, nos no por bati. Bo tin cu ta di berdad realisa cu e debate aki ta unu cu t'e pa fortifica, ta unu cu nos tin mester den e pais aki y ta p'esey, anto ei banda, Duna César loke ta di César, paso na momento cu nos a bini cu e raport pa sigur e iniciativa pa un comision temporal riba landspakket ta poco ta esnan cu ta comprende e trabou, pasobra esnan cu ta mira e esencia di. Señor Mercelina nos tin un interupcion. Señora Pauletta. Señor señor Mercelina mi tin mi ke haci di señor Mercelina un pregunta base di e documentonan y tambe e remarke the boat is sinking. Den cuadro di e cu tur respect mi haci e e referencia ey pasobra señor señor Minister tin rapporta ki un aña caba. Señora Minister tabat na altura di e situacion aki un aña caba. Señor Mercelina tambe a tuma nota cu e rapport aki ta den poder di Señora Minister un aña caba. Danki Señora Paulette. Señor Mercelina ta contesta. Danki Señor Presidente. Mi ta kere e mesun cos cu Señora Paulette ta tuma nota di e informacionnan, ami cu semper ta sigui. Pakete di pais sa e trabounan ku a bin hasi riba e kuadro aki. Ta importante asta pa asta reiterá paso tin ta bibi fogo aki ku ta hulandes nan a trae rapòrt. Si nos buska pasá por ehèmpel señor Boletta, ken ta Indigo Blue Consult, ta yunan di Kòrsou. Elly Helling, Sharnon i Senia ta yunan di Kòrsou. Buska pa bo mira. Anto ora ku nos ta purba di diferenshá kosnan i purba krea kosnan robes, e roño eifo, pasobra e realidat si ta ku ta pakete di pais, ònderling regeling ta paga e rapòrt aki. Dus e proseso ei sigur mi ta na altura di dje, señora Pauletta. E ta importante. cu el a bini Parlamento, cuantu rapport no a pasa den paquete di pais y cu no a bin Parlamento? Cuantu a pasa cu no a bin Parlamento? Cu esque esaki riba cuadro di seguridad social ta na Parlamento aworaki ta pasobra nos tin cu mira e importancia cu nos tin cu compronde e efectividad Anto ami ta sostené ku e t'ei kel a tuma un aña, kel a tuma dos aña tawbe mi bisa ku bo ta realisá awor ku the boat is gonna sink, sorry the boat sank already anto awor nos ta biniendo ku e laga nos bisa e voorstellennan, e proposishonnan ku parlamento por yuda. Den e forma di kua desishon riba e debate sosial aki. Mi ta imaginá ku señor Paulette tin un interupshon mas pa mi. Danki. Si, señor Mercelina, nos tin un interupshon mas di señor Paulette. Danki, señor presidente. Si, mi tin un interupshon mas pa señor Mercelina. Danki. Mi tambe ta kontentu ku maske ta un aña lat, E raport a yega Parlamento tog. Mi pregunta ta a base e contesta di señor Mercelina cu señor Mercelina a tuma nota cu den e raport del tres tin no del cuatro e ta cu pa dos mil binti kuater e implementacion di e programa aki lo mester costa trescientos sesenta y cinco mil euro. Nos como miembronan di Parlamento a trata presupuesto di pais Corsou? E treshén i sesenta i sinku mil euro pa implementashon di e plan aki ta den, segun señor Mercelina su konosementu? Señor Mercelina ta kontestá señor Repolleta. Mi ta kere ku señor Repolleta ta dunando indikashon di kon importante ta. pa nos por sostené e plannan ku nos ta mira ku e minister aki ta bin ta presentá. Parlamento un bes mas ta haña esaki na su disponibilidat. Ta importante pa nos pone énfasis kaminda ta korekto si nos por sigui fortifiká huntu, señor Pauletta, pa nos kana di bèrdat riba e prioridatnan ku e pais aki tin mester. Keré mi, Ta e pais ta beneficia di dje, nos ta beneficia di dje como ehempel cu ta comprende e trabou y e ta un trabou duro. Paso loke cu ta bibe efo no ta e topiconan aki laga pa nan tende cu tin menaza, cu tin kiko tur e trababa riba dje. Pero ora nos tin cu papia di e cosnan serio di e pais aki, cuanto di berdad ta comprende? Entonces e yamada cu Señor Paulette a papia di dje e ta conta pa nos tur. Dus ami ta mira e importante un bes mas ku bo tin un minister ku si ta bin presentá i ta mustra bo ku den e trayekto kon importante e ta kanalisando i trahando riba e reformanan ku ta agudo den e pais aki. E no a lag'é drumi. Pasobra ta masha dushi pa nos papia di kos bunita asoifo, e loke ku ta glitz en glamour ta su te seiko ku pueblo ke mira. Pero e realidatnan ku nos mester a papia riba dje no awe, dies aña pasá, ora ku nos a drenta e pais aki komo pais outónomo, nos no papia riba nan. Paso nos a pensa ku despues dies dies dies un frishidel yente den di lotin. Kiko ta e realidad awe? Oke, anto esei ta e kosnan importante. Mi ta sigui ku mi disertashon si no tin mas interupshon. Sí, danki señor Mercelina. Bo ta sigui awor aki ku bo disertashon. Danki, Mister President Doran. E e realidad atrobe manera mi a bisa kon nos ta tuma nota ku. Ora ku e boto, e barku, a sink masha dia, ku ta lokual ku ta pasa alrededor di nos, i e awanan ku nos a laga drenta den e proseso di e boto, a pone e problema bira mas grandi. Mi ke pa minister den e kuadro aki por splika kon e proseso di e debate. Sosial, debate matschappelijk ta tumando lugá. Ke no solamente di bini parlamento, pero kon e proseso ta ku kisas nos tin ku bin ku tripartit, diálogonan nashonal muchu mas efektivo riba e kuadro aki pa splika kon nos ta ban atendé ku e proposishonnan ku tin den e rapòrt importante aki. Alabes mi ta spera ku minister por desbaratá e e loke ku ta biba eronia ifó pasobra. Ora ku nos a disidí ku nos ta sigui i kambia e proseso di trayektonan ku nos tur sa ku diskushonnan ku awe tur hende lo olbidá, di che koho pero ku bo tin awe un onderling regeling ku ta duna nos e espasionan aki, kon importante nos ta mira nos ròl den e proseso? Destid e ta bon pa nos por sabi ke pa mester duna klaridat riba e kuadro aki i tambe ki ròl nos ekspertonan tin den e proseso, kompará ku si por ehèmpel bo ta tin tres hulandes met karibische affiniteit, un hulandes europeo ku karibische affiniteit, lo a disidí kiko lo a pasa riba e reformanan aki. Dus ta importante pa nos por hiba e diskushonnan aki, pero no laga hende lubida si e realidat ku nos a bin enkontrá, anto kon nos ta atendiendo ku e problema. Por ta abo ta e úniko minister ku ta bezig ta papia di e reformanan, anto sin lubida e realidat ku tin. Pero ta importante tòg pa pone énfasis riba esaki. Kon nos ta trahando riba un nashon ku ta fokus riba skills? Pasobra si nos no ta fokus riba un skilled nation e ta vervelend pa nos por mira e realidat ku ta bibi. Nos produktividat, nos no ta papiando riba esaki, kon produktivo nos pais mes ta? Pasobra tur hende ta kere i mira, anto nos ta mira vergrijzing, pero produktividat ta un problema hopi serio, foral ora nos ta papia riba e kuadro di labor i tambe pa mantene bo seguridat sosial di bo pais. Ke bai mas chikí e kantidat di siudadanonan ku ta biba riba nos pais pa balansá e. Necesidad, Con nos ta mustra e way forward pa un skilled nation? Vooral ora cu hende ta tende subi bijstand cu setenta por ciento di bo minimum loan. Señor Presidente, mi ta pidi un rato pa mi por focus un rato. Sorry, señor Mercelino. Danki, danki señor presidente. Si, e ora ku nos ta papia riba e kuadro di subi beistante ku setenta por shento di nos minimum loan, ora ku nos ta trese e kambio aki nesesario, kiko ta bai sosode ku e privilegionan? ku un bijstand, un hende ku ta risibí bijstand ta haña. Pasobra tin privilegionan di awa ku kuriente, tin privilegionan di kas, supsidio di kas, hür. Kiko ta bai sosodé ora ku nos subi e bijstand? Ta importante pa nos por papia riba esakinan tambe ora ku nos ke mira e proseso i e desaroyonan ei. Dus, pasobra un hende ta bai kuminsá pensa kaba ku ta masha fásil ku mi ta. bira un bijstandsuitkeerder, anto ku ku ta asina sin mas mi por yega na petishon di esaki. Anto ta importante pa nos por papia tambe riba e privilegionan ku un hende ku kisas awor aki pa kada kinsena ta kobra. Dos i sinkuenta. Anto kiko ta kiko ta bini aserka huntu ku ne hopi bia? Des ta ta bon tok pa splika esaki i tur esakinan ta e kuadro pasobra dikon Kòrsou den Reino ta e pais su mesun kos ku nos ta bisa ku nos ta e pais ku e GDP di mas abou pero nos ta e pais ku e sosial lastanan di mas haltu. di kon Kòrsou tin nan. Kiko ta e kiko ta pone ku nos ke atrobe nos ke nos ke bai shelu sin muri? Kiko ta pone ku nos ta hiba e kombersashon ei? Dus mi ta haña tòg ta importante pa splika riba e kuadro aki. Dus sigur ora ku nos ta papia riba un inkomenzekerheid, Kiko ta e kuadronan ku ta bini huntu kuné pa ku e bijstandsuitkering? Laga nos duna asina e kambionan ku ta bini. Kiko ta e tugang, e proseso ku ta kana bin pa nos por aselerá e proseso aki? Mesun kos riba e informashon. di desempleo. Anto mi ke pa minister duna un bista amplio, meskos ku minister aki bin duna den parlamento tambe, pero kon e proseso di desempleo ta awor aki aktual despues di covid, kuantu nos a traha pa a duna i empleá hendenan den e pais aki, kuantu hende a haña kaminda pa trabou bèk. Des ta importante pa splica esaki. Mi sa cu hopi bia ta tin e pregunta hasta di e banco di vacatura con nos ta canando riba e proceso aki. Pero kico ta e otro programanan, iniciativanan pa pa duna hende trabou efectivo nos tabata tin den e proceso aki? Ta importante pa vooral riba e cuadro di werkloosheid, ta bijstand, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid y tambe pensioen. Ta e kosnan ku tabata bin, pero foral pa kuberkloosheid, kiko tabata e kosnan ku e programanan i inisiativanan mas efektivo ku tabata tin den e kuadro aki? E otro punto riba AO, arbeidsongeschiktheid, i nan nos teken e parti divisoral tambe produktividat, sostenimentu di nos hendenan, ki ehèmpel nos den e kuadro aki ta duna pa krea? Tambe role models di hendenan ku ta kòrta kara daña na nishi den e pais aki sobrebibí. Anto kisas no ta haña e podio pa mustra kiko trabou duru ta nifiká den e pais aki. Hendenan ku a lucha nos ta fásil ta duna awendia mi rèp mambira. Role model den e pais aki pa generacion nobo. Pero ora nos ta mira hendenan cu a lucha, traha y cu tiki haci hopi, no ta bira role model. Anto tog tempo a cambia, pero tog bo ta mira tog cu atrobe e prioridad di productividad di nos trabou, di nos siguridad mes no ta hayando e sosten necesario. Tin manera, por ehempel, foral pa cu e topico. pa ku skilled mindset, skilled nation, ku e reintegrashon di hendenan ku skills ku ta trahando riba nos pais, ora bo tende ku tin un odontólogo ta trahando trabou di limpia den e pais aki pa motibu ku e no por wòrdu registrá. Dus e problemanan ei, kiko nos por hasi pa fasilitá? Verbeter ta yuda inspekshon tambe pa hasi esaki muchu mas fásil. Pasobra ya kaba nos a komprondé ku tin algun plannan gande bou di e Ministerio di Hustisia, pero pa e Ministerio di Labor mes ku tin ku bai karga e proseso aki kiko tin vooral pa yuda den e kuadro mas lié ku ta posibel nos merkado laboral. Riba e kuadro di penshun, anto sigur dor ku esaki ta unu ku ta yega oficier ke manera ora bo tende siudadano nan manera señor Clive Hoy, mi ta lubida riba dje pasobra ta un di hendenan ku a yuda, krea i insentiva prosesonan ku nos ta. kana kuné awor aki nota nan ku nos ta kana kuné awo aki por ehempel serka SBB mes kiko nos por hasi pa wak kon den sierto prima nan nos por trese ahuste nan ku por yuda tog ku nos por salbaguardia e finansiele houdbaarheid di nos di nos fondo kiko ta ehersisio nan ku por ser asi ku den e kuadro aki nos por konta ku tog. E proceso pa cu nos pensioenstelsel, anto sigur ora nos ta papia di vergrijzing, so nos mester ta consciente cu tur hende ta birando mas grandi, tin mas creer keche, etc. Tur eseinan, pero ora bo ta consciente di esaki bo tin cu comprende cu e. Generacionnan cu ta sigui tambe ta ser afecta, dus kisas no necesariamente nos tin cu mira e discusion mane ta sali den prensa, ah no pa binti trinta nos ta yega seis, shete, pero kisas nos tin cu cuminsa wak con nos ta ban reparti esaki pa añanan den luna. Dus cu si pa aña binti binti sinku nos ta cuminsa cu sesenta y sinku y mei. Pa aña binti binti seis nos ta yega seis seis, por ehèmpel. Òf kue men pa luna nos ta kuminsá wak e supstansial i e ora ei e efekto riba e e fondo tambe ta bira ménos grandi òf impaktante. Dus tin e posibilidatnan ei tambe ku nos por mira ku ta kambia pasobra e. Demografia di nos pais mester kambia. Mientras tanto nos ta keda bira menos di shei sinkuenta mil nos ta shei kuarenta i ocho mil. Nos ta papiando di un kos hopi serio aki. Pasobra hendenan efo ku ta biba den fantasia, pasobra ku tambe ta pensa ku kisas den parlamento aki ta ta uitvoering, ta hende ku no ta komprondé anto ahorita e e realidatnan aki nos tin ku splika, pasobra uitvoering ta. Gobierno ta menester cu pasobra tin parlamentario mes cu no ta comprende cu entonces e realidadnan aki ta cosnan cu nos tin cu splica y trece na foral e uitvoerende macht kico nos por haci den e cuadro aki pa ehecuta e cambionan ey. Otro pregunta cu mi tin debe esaki of mi ta pensa tambe iniciativanan cu nos por pensa what about. Un Universal Basic Income. Kiko nos ta pensa riba e kuadro aki? Ora bo mira e senarionan mundial ku tin, anto vooral ora ta atendé ku pobresa, e por e por tambe trese un kresementu den inkomenzekerheid. Anto bo ta presentá un. Basisinkomen, ta men e universeel basisinkomen, ku kisas tambe kiko nos ta mira den e kuadro ora ku nos ta haña e problemanan aki den e rapòrt komo un proposishon. Kiko nos ta mira esei behalve ku nos ta bai trese un reforma na nos bijstandstelsel? I pa ami ainda e desaroyo di programanan pa ku nos i i inisiativanan pa ku fortifiká nos werkgelegenheid, nos merkado laboral, falta hopi. Foral riba e kuadro di belastingsvoordelen, nos ta di lei di beyond, etsetera, pero nos belastingsvoordelenan pa kompanianan, pa hendenan por kuminsá trese i den e kuadro aki awor aki pa medio di mi stagiaronan tambe nos ta. enkaminando un proseso di un Rijkswet riba Brain Gain. Ayera tambe un kolega ku mi ta trahando riba e kuadro aki, señor Nicolay di Eerste Kamer, a hasi pregunta na minister riba e kuadro ku nos ta trahando riba e lei Rijkswet Brain Gain aki, pero ta un di e kosnan importante ku si e echi ku nos ta den e plataforma aki nos tin ku kuminsá mira kiko nos ta ban hasi pa stimulá. Anto yuda tambe nan yega na un proseso. E otro, ku mi ta sa ku mi sekondenan ta kabando, pero sigur ta kiko nos ta ban hasi riba e kuadro di bevordering di scholing en opleiding. Invester den fortifiká nos hendenan no solamente den turismo, Pero den e otro kuadronan ku ta esensial ku nos tin mester pa hende por yega na un stabil inkomen, den e kuadro awoki por ehèmpel ku nos ta mirando e mundu digitalisá, mundu teknológiko, e forsa ei, kon nos ta mira e training ei den kuadro di labor i fortifiká nos posishon? Mi ta kere ku den e kuadro aki promé instansha, promé tanda, mi a terminá, anto nos laga pa di dos tanda. Danki, señor presidente. Danki, Sra. Mercelina. Nos ta pasa palabra pa Sra. McWilliam.